Thobela, ke a le lotšha, ke a le dumediša, ke a le amogela go Semoya ka Doctor Makgabo. Le kgone ke rata re dire eh, weekly prediction ya rena re bone rena eh, mabaka tša bophelo a tlo sepela jwang bekeng e yone ye re lego mo go yona re bone rona um tša bophelo di tlo sepela gabotse dilo tše re di nyaka gore tlo di humana jalo le jalo ke eng um mathata re ka kopanang le ona bekeng e gore re kgone re tsebe re be e le gore re prepared for ona re kgone go a solver re ne re dira tsela tše re ne re kry-a ditsela tše e le gore re ka kgona go solver mathata ka gona. Oil e le ke tlolang ka yona matsogo ke Spiritual Awakening Oil, ke oil e leng gore ge ke divine-a ge ke tšhola ditaola ge ke tlo dira seporofeto sa ka, dikarata jwalo le jwalo di-tarot cards, di-horoscope nthwe e nngwe le e nngwe and then ke tlola ka yona mo matsogong bešo ke robala ke a e šomiša gona ka tsela e ke e šomišang ka gona ya nthuta kudu for di-spiritual attacks go se ka ba spiritual attacks go se ka ba di-nightmares go se ka ba le tsona digateledi ya nthuša gore ke kgone go kry-a melaetša go tswa go badimo ba ka go se ka kgotsa go ba le di-blockage ka bophelo ba ka batho ba e le gore ba le ka go blocka tsona ditoro tša ka and then ye le bonago mo ke money oil money oil ka selo e nkgomišitše e ka selo dira gore ke nna mohumi ga se dilo tša go thwala lo tše ke di-simple things ke šomiša di-simple herbs di-traditional herbs go di dira di-oil jake and so money oil eke kore e dira gore lucky yaka e seke ya tšhaba lucky yaka ya tšhelete anything to do with tšhelete di-blessings tša tšwa go badimo ba ka go seka ba le batho ba e le gore ba tla mblocka tšona o ska ba le batho ba e le gore ba ka mbloka tsona batho ba kgona go utswetsa lucky ya gago batho ba kgona go thwala ka wena jalo le jalo so ya thuša gore o ska ba le mabaka a gore kgotse le gore go na le motho e le gore a ka thwala ka lucky ya ka a utswa lucky ya ka mo go nna goba a e bloka ka thoma ba le di-bad luck ge ke fa motho tšhelete o ska kgotse le motho la o ja tšhelete ela o ya go e bereka so ya thuša kudu pele ke fa motho tšhelete ke tlola ka le motseng wa ka gore motho ge e le gore o na le di-bad intentions a se ka ba ba le maatla dilo tša gage tša yang go di šomiša tlhare tša gage di se ka ba tša ba le maatla ge motho a mpha tšhelete o ka kgwetša gore tšhelete a mphang yona o e berekile tšhelete um sehlare sa gage a se be le maatla ke yo mprotector. yona oil yake okay ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena monaneo la rena um ke kgopela le subscribe le like channel ya rena le ipsene ka taba tše ke le tshwaretseng tsona ke a tshepa gore um video ya today Message o ke tlo le fa ngwana wa today o tla bolela le lena go ka some tše dingwe tša dilo di ka bolela le wena tše dingwe di ka se bolele le wena mare di ka bolela le batho ba e le gore ba mo gaufi le wena. Mohlomongwe go na le motho e le gore o na le mathata motho o a leng gaufi le wena a tla go botša ka mathata a gage and immediately ya reng-a taba e le ya ke e boletšego mo ke wa tseba gore okay wa ka reading yela ba boletše one, two, three motho o nka mo advise-a so le so. ke the purpose of this reading. Re kgone go tseba gore na ge re kopana le mathata re tlo a solva jwang, ke eng e dilo tše di nyakang ka gare ga bophelo ba rena tše e le gore di ka di ka re protector from any meleko any mathata jwale le jwale. Badimo ba rena ba re eng? Dikarata tše ke tlo di šomišang mo ke dikarata tša badimo so go ra gore ke di-ancestors ke card tše e le gore ke tša di-ancestors tša rena and then re tlo kwa melaetša go tšwa go bona. Ke na le the prince of staves, ke na le the lovers, ke na le the six of cups, ke na le the prince of the sacred circles ke na le the seven of the sacred circles ke na le the nine of cups okay a ke lekeng go ntšha two more cards kapa tše ngwe ke tše pedi ke na le the sun ke na le the five of cups eish why di-cups di tšwelela di le ka bontšhi so why di-cups di tšwelela ka bontšhi so ke na le the seven of staves okay ke na le the temperance the last card ke na le the star okay gona ka tse dingwe tse lone ke di nyaka but a di tšwelele ke le gore di ka re botša ka di-problems tše re tla di facing this week a di tšwelele go ra gore o ka se nape o ba le mathata um the staves secret circles the staves okay um ka karata tše tšepedi tše ke e lego the prince of staves le the seven of staves mo molaetša o tla mo wena o e tšwa go badimo ba gago ba bolela kudu ka mošomo wa gago o bolela kudu ka mošomo wa gago go na batho ba bangwe ba e le gore ka se se ba ka kgotsa mohlomong ebile ga o šome o nyakana le mošomo tseba gore di-opportunity tša gore o kry-e mošomo ke tše dintšhi o ka o kry-a mošomo badimo ba gago ebile ba tla go fa le tsona dilo tše re bitšang ke di-creative ideas wa kgona ba kgona go tla mo go wena um ka tsela ya di-thoughts o kgone le gore o ba le monagano wa gore o ka ba le o ka bula business e itseng goba o ka dira ntho e so le so e le gore e ka o tlišetša tšhelete e ka o tlišetša letseno. So ntho e swanetše o e dire kore o seke wa tšela di thoughts tšeo ge di tla mo go wena o seke wa di tšela fase. O seke wa ba le ntho ya gore kore wa ba le di doubts gore dilo tše ka se sepela gabotse. O seka hwetša o ba le ntho e la gore ae e ka se be successful ntho e. Goba o kgotše le gore ge ba etla go wena ba gofa those business ideas, those great ideas wena wa di tšea wa di kgaphela ka matheko. O seke wa dira seo because ke ka mokgo e le gore wena ba rata go fa tšhelete ka gona ka mokgo e le gore e nngwe ya ditšhelete tša gago lefa la gago le tla tla ka gona ntle le gore o hwetše le gore o šomela motho full time. Ee mohlomongwe ya rona tlo o kry-e mmereko wa full time le yona e gona but go na le e le gore ba e tliša through di-thoughts tše e le gore mohlomongwe e ka ba ntho e ke dilo tše concerning business. Dilo tše e le gore o ka di dira ka you know dimpho tše e le gore o na le tšona mo e leng gore mohlomongwe wa rata gore o dire ntho e so o dire ntho e so jwalo le jwalo akere. So di opportunity tše dintši di etla for wena for mešomo le tšona di creative ideas tšeo le tšona o di theeletše jwalo le jwalo. Ka gore go ya ka dikarata tše ka mokgo di bolelang ka gona ge o ka theeletša se mangwele ao ba ba botšang sona ba badimo ba ba botšang sona o tla tla o e ba successful tša gago tša bophelo di tlo sepela gabotse. Dilo tša tša bophelo di tlo sepela gabotse. Ba re ntho e le gore wa e nyaka o nyaka go e dira gantši o ka se ka ra bophelo bja gago o sa tlo e dira and ebile e sa tlo ba very very successful. And-e go ba successful ga yona ke na le the prince of the secret circle, ke na le the sun, ke na le the seven of the secret circles. Karate tše tše tharo tše king di mpotša ka success le tše e le gore o tlo kgona go di fihlella ka ra bophelo ba gago. Ba re ntho e le gore o gare o šomana le yona. e ka ba mmereko wa gago o nang le ona mohlomongwe o ka no bona o ka re maybe salary ya gago ga se e ntšhi goba business ya gago wa bona o ka re maybe ga e nape e sepela gabotse. Ba re kodumela moepa thutse, kodumela moepa thutse a go lekgomo le le tšwago gaufi. Wena ntho o swanetše o e dire ke gore o be le hope, o be le faith. and o ithute go manifest-a dilo wa attractor dilo tše dibotse ka gare ga bophelo bja gago. Go go kare ntho engwe le engwe mmereko mongwe le mongwe o kho o dirago kgotsa o le positive go o dira o sena di doubts tseba gore mmereko wa gago o tla ba successful. Dilo tše dibotse di tla tla ka gare ga bophelo bja gago ba re whatever o berekang ka yona ka se sebaka goba whatever ba ba go bontšhang yona, yona ntho eno e le gore maybe o na le go e doubt-a tseba gore ke yona e tlo go tlišetšang katlego ka gare ga bophelo bja gago. and o gopole gore katlego ya gago ga e šupe ga se ya gago fela. Katlego ya gago e bile ke katlego ya bana ba gago, ke katlego ya ditlogolo tša gago e bile katlego ya gago ke katlego ya everyone a phelang mo lefaseng. Ka gore bophelo ke maatla, bophelo ke energy, tšhelete ke energy. So the more re re re re kore re manifest-ang dilo tše dibotse re leka go attractor dilo tše dibotse ka gare ga maphelo a rena, dilo tšela tše dibotse di tla ka gare ga maphelo a rena ga di ga di ga di gole rena re le tee di golela batho ka moka. Ka nako nngwe o na le business yeo ya gago and then wa kgotšwa le gore ka mehla ge o šoma mo business ya gago o šoma ka faith ka tshepo ya gore e tla gola mo e le gore o bile o kgona le go hira batho ba bangwe. Then motho yola o mo hirileng tšhelete yela o mo patalang yona tšhelete yela e hole yena le ba lapa la gage. Tšhelete yela motho yola o kgona go tšea le e ka ba e nyenyane o kgona go tšea ngwana wa gagwe a mo iša sekolong ka yona. Ngwana a pass-a botse, ngwana a ba kgona le university, ngwana a ba le a better future. E le ka baka la eng? Yona tšhelete ena bo go mo patela yona. So ke ntho e la go bontšha gore katlego ya gagwe ga e affect-e wena fela, e affect-a batho ka moka. So the minute ba go bontšha something ba re dira one, two, three wena o e na le di-doubts, di-doubts tšeo tša gago di tlo tliša di-negative energies tše e le gore di affect-a batho ka moka. Okay and then um ntho e kgolo e ba reng o e dire badimo ba gago akere gore o kgone go bona katlego ke na le the temperance ke na le the star ka karata tše tše pedi tše ba go botša gore ee ka nako e nngwe o ka no bona o ka re o ka re ga lefifi mare tseba gore kganya e gona ka gare ga bophelo ba gago so wena o swanetše o make sure gore le ge o bona o ka re o bona lefifi ka gare ga bophelo ba gago make sure gore lefifi leo o le tloše o tle kganya ka gare ga bophelo ba gago. gobane mangwele a gago badimo ba gago ba re ba go bonišetša ka kganya ka nako tše tšohle ba re ba go lebeletše ba go protector ba go fa di-good ideas theeletša intuition ya gago ka gore ba tla tla go wena ka intuition ba bolela le wena ba botša ba re dira se dira se dira se o se ke wa ignora intuition e ngwe ge e bolela le wena wa ignora melaetša ya badimo ba gago ge ba bolela le wena ka gore ba leka go thuša wena ga ba thuše wena fela ba thuša le the coming generation. O bolella gore the coming generation ya gago ke eng? Ke e sa le generation ya bona ka gore o madi a bona. And then ntho e kgolo e ba re o swanetše o e dire ke ntho e le ya gore o ithute go leka-lekanyetša dilo ka gare ga bophelo ba gago. O ithute go leka-lekanyetša dilo, balancer dilo tša gago. Check-a around, check-a dilo tše o berekang ka tšona, check-a environment tše o berekang mo go tšona, check-a dilo tše o di šomišang ge o phela goba di-environment tše o leng ka gare ga tšona ge o phela. o balance dilo o ka balance dilo tsa tshwana le ditšhelete wa kgotsa le gore o dira o di balance ka tsela ya budget ya go dira budget wa tseba gore okay ge ke gola ke tla tša bokete ka iša mo ka tša bokete ka iša mo ya dikolotong ka tša bokete ka fihla ka saver e tlo go thuša ntho e mafelelong. E re ge o šoma o balance mmereko wa gago le family ya gago goba mmereko wa gago le di relationship o di balance o ka tša nako e ntši o le mmerekong akere. and then mara go bowa e ba le nakonyana ya go bond-a le family. Ka di-weekend e ba le nakonyana ya go bond-a le le di-friends jwalo le jwalo. Ene gape ebile o balance-a bophelo ba gago le your spiritual life ya gago. E ba le nako ya go rapela, e ba le nako ya gore o kore o dule o itee for fifteen minutes.

Ka gore ge o se spiritually connected ba tla tla go wena ba leka go bontšha dilo mara o tlo kgotša e le gore ga o di follow-e wa ba ignora ka mehla ba bolela ka wena. Mohlomong ke meleko ke ka mokgwa e le gore wena manaba a gago ba o berekile ka ona gore ge mangwele a gago ba etla go wena ba bolela le wena o se ke wa ba kwa. So leka go lwa le ntho e, e lwa le lefifi leo o tliše kganya ka gare ga bophelo ba gago. then o tla bona dilo tša gago di tlo sepela gabotse. Okay ba sa bolela ka di relationship ge e le gore o single ka se sebaka tseba gore go na le motho o ka tlang wa kopana le ene e se kgale ke e tlo ba love at first sight. Motho o tlo kopanang le ena e tlo ba your soul mate motho a ka understand-ang tsela ya gago ya semoya, motho a tla respect-ang religion ya gago, a tla a tla respect-ang tumelo ya gago. Ge e le gore o ka raga relationship beke ke beke e botse, it's a romantic week for you guys, o tlo bontšha motho o phelang le yena gore wa mo rata le yena o tla go bontšha gore wa go rata. so e ba open for love le wena ke thata ge o le motho then ge ke thata le wena motho o phelang le ena le yena o tla go rata and ebile o tla go respecta o se ka kgotša le gore wena o fa lerato le le ntšhi motho la ebile o swetša thoma tša advantage o bona gore wena o mo rata go fetiša tekano mo e le gore o thoma go dira diphošo ka gare ga relationship and-e wena o kgomotše o tšhaba go bolela because o try gore o mo gogele mo go wena no. Ge o na le mathata ka relationship ke thute go dula fase o bontšhe motho gore no one two three ga e gabotse ga ke e rate go dira one two three then le ena a kgone go tseba gore okay ge ke dira one two three ke kweša motho bohloko and-e ga ke nyake go mo kweša bohloko. And then ba sa bolela ba sa re e tlo ba beke e botse when coming to lerato, when coming to dilo tša di-relationship. E ka ba family relationship, e ka ba relationship e le gore ke a friend, a colleague, mogwera, motho o berekang le yena, moagišane jwalo le jwalo. Go ra gore go ka se be le any argument, dilo di tlo no sepela gabotse. Mo e leng gore ba sa buša badimo ba gago ba re, rutang bana ditaola le badimong. E re ge o tšhaiša mola o ke phena ke a tseba gore o lapile. O ke phe nako ya gore few minutes nyana dula le ngwana gago fase ko gore na sekolong ba ba rutile eng, o mo thuše nyana ka di homework tša gage mo le mola. Nako e ngwe dula a re duleng le bana ba rena fase re ba rute kudu ka spirituality ba kgone go tseba gore na ba tšwa ba le kae, bana ba seke ba latlhega. Ka the minute ngwana a sa tsebe selo ka spirituality sa gage a sa tsebe selo ka tradition ya gagwe bana ba rena ba latlhega. So go ra gore re dirang re destroy-a di-inheritance tša rena, re re destroyer legacy ya rena jwale le jwalo. Okay ke sa na gape le the five of cups, ke sa na gape le the nine of cups. Mo okay go na le motho e mongwe e le gore a ka nna a tlo a tlo kweša bohloko gana mo bekeng wa kgwatša e le gore o feel-a o ka re

Ee, go na le dilo gore nako e nngwe ba re o dira eng, o accepta motho ka mokgwa a leng ka gona mara o se ka accepta gore motho a go dire dilo tše dimpe goba motho a go kweše bohloko. Dula le yena fase, go na le ntho e o tlo e feel-ang this week, o tlo feel-a pain gobane go na le motho a tlo go dirang gampe, a tlo go betray-ang. You are going to feel betrayed, o tlo kwa bohloko. O se ka lebala tsela ele ya thapelo e tlo go thuša. And nako e nngwe go avoid-a dilo tše di so ke ntho e le ya gore nako e nngwe fela o check-a gore na dilo ka gare ga relationship ya gago di sepela gabotse na, o bone gore no man gape this past few days goba few weeks re kgakgana kgafetša kgafetša and-e re lwela dilo tše dinnyane a na bothata ke eng. Check from your side gore na keng e ntho e o ka bang o e dira e le gore mohlomongwe e ka ba e dira gore e kore e add-a godimo ga tšona arguments tšela. From there check from your partner side gore na keng e le tša di dira. E ka no ba e le mokgotsi ka mokgono o, mohlomongwe mokgotsi wa ke motho wa gore o rata go kotla too much wa check gore na why mokgotsi wa ka a le so. Okay mohlomongwe ge o setse o bolela dilo tše dibotse tše di positive go tša mokgotsi ao then yena o bolela dilo tše di negative. Ke gore wa kwa gore motho o ka re o na le monna nyana ka gare ga bophelo ba ka. Ge ke mmotša dilo tše dibotse o ka re ga a kgahlege, ge ke ga mpotšiša dipotšišo ka ka dilo tše ke nyakang go di dira ge ke mo fa dikarabo sefahlogo sa gagwe sa tšhentšha wa bontšha gore o kwatile or o tenegile. Then dula le yena fase before sekgotse se senyega o leke go mmontšha gore one, two, three ga e gabotse. O se ka kgotša motho a go kotla ka mehla a go mock-a wena o kgomotše and then anger yela e build-a ka mogare ga gago. Yena mohlomongwe a ka no ba dira dilo tše on purpose eng goba mohlomongwe wa o kotla because yena ga kgone go bona gore yena o kweša bohloko and then ge o mmotša gore one, two, three ga ke e thabele. And as long as o tšwela pele ka go dira one, two, three sekgotho sa rena se tla tla se thubega. Then motho yola ke a warning mo go yena o kgona go phafareka a bona gore motho o wa mpona gore ke nnete ke a mo jealous-a and then motho o a ka kgona go stop-a go dira dilo tšeo. unless ga sa stop-e then e tšwa ka gare ga friendship yeo. And then mare ba bolela ba re tseba gore batho ba ba go ratang ke ba bantšhi ba feta ba e le gore ba go hloile. Batho ba ba go ratang ke ba bantšhi ba feta manaba a gago. Batho ba ba go wišetšang dilo tše dibotse ke ba bantšhi ba feta ba e le gore ga ba go wišetše dilo tše dibotse. So wena o a ratiwa le mangwele a gago le badimo ba gago ba a go rata and-e ba tla go fa dilo tše dibotse ka gare ga bophelo. Tšwela pele o binele badimo ba gago. Letša dikoša tšeo tša badimo, goba dikoša tšeo tša kereke, goba koša e nngwe e le gore ge e šetše e lla morutithi wa wena, ko re wa tsakeng o le mofastinyana, o ka nwa re malopo mare e se malopo, letša koša ewe yena e le goreng ka mohla ge e lla fela wa tsaya ya dira gore o eme o bine. Binela mangwele a gago. ba a thaba. Ge e le gore o motho wa go kgona go opela fela o opele, le o sa kgone go opela o no opela nako tše dingwe just to thabiša badimo ba gago. O ka ba bona ebile ba šeipa yona voice yela ya gago go botse wa re gape nna mare ke lešaedi la go opela mara wa bona jaanong o thoma go kgona go opela. Ya ba e le gore ke the throat chakra e be e tswallegile, ba ba o tswaletše either go namana bao ba e le gore ba o tswaletše the throat chakra gore wena o palelwe o se ka kgona go expressa, o se ka kgona go communicate le batho ba bangwe, o se ka kgona go epelela badimo ba gago. Nako ngwe ke dijo tšela o bego o dija tšona automatically di be di tswalela the throat chakra that is why now o palelwa le ke go opela o palelwa ke go dira ke go opela fela o no šaetša fela. Mara thoma go no epelela badimo ba gago ba tla go thuša ba bula the throat chakra. Ge throat chakra ya gago e bulegile ga ona dihlong tša go ema pele ga batho wa bolela le bona. ga ona dihlong tša gago ke expressa ga ona dihlong tša gore ge motho a go dirile gampe o dule fase le yena o mmotše ka lerato ka hlompho gore one two three ga e gabotse. And-e ge throat chakra e bulegile ya go thuša mašata ga a be gona because ge motho o mongwe a go direla gampe o kgona go o kgona go mo approach-a gabotse ga o ga o mo approach-e with anger o mo approach-a gabotse wa mmontšha gabotse gore one two three ga e gabotse. Okay gona molaetša wa lena be o beke ke o le gore o tla o tšwa go mang e loyi ke tlo le tša karata tše pedi fela one one one one card ke na le the warrior ya re be fearless and stand strong okay tše ke tšo tšea tše pedi ke na le purity a tše tharo ke na le the will ke da ke na le sovereignty okay ke na le the divine guardian a re protection of the winged mother

Ke chakra e leng gore e re thuša gore re kgone go bolela, re kgone go rapela, re kgone go go ema pele ga batho ra bolela le bona ra ba motivate-a ra ba ra ke express-a ra ntšha maikutlo a rena jwalo le jwalo. So ba re o se ke wa tlogela go ba lefšega, ge o ka hwetša o le lefšega too much kore bofšega bo wee motho kore motho ga a tshwanela go ba lefšega. The minute o e ba lefšega ka bophelo ba gago ke negative energy o itse gore o na le di-negative energy. E lwa le tšona negative energy le ka o ke tlileng sa negative energy tšeo di sepele. E lwa ka thapelo negative energy tšeo di sepele. Then ga wa tshwanela go ba le fear ka gore ge o na le fear and then o tlo kgona go bolela jwang le badimo ba gago. Ge o na le fear ge ba etla ba botša ditaba wena ga o di tshepe.

So tlogela go ba le fear, ge o na le fear o tlo kgotša le ge o le sekolong o study-ša ka mehla kore le ngwaga o sa thoma already wena o ipotša gore eish mare ko feila. Ge ba re test wena ka mohla ntho ya mathomo e tlang ka pelo ya gao kore ko feila, ke fear ntho eo ga ona hope wena ga ona faith. So ba re e ba strong ke badimo ba gago. e ba strong go nyakega purity ka gare ga bophelo bja gago go nyakega kganya ka gare ga bophelo bja gago go nyakega lesedi ka gare ga bophelo bja gago go ena and then ebile go nyakega le maikemišetšo go ena dilo tše ka moka tša tšona wa tlogela go ba le fear wa ba le kganya ka gare ga bophelo bja gago e le gore e tla tloša negative energies and wa ba le maikemišetšo dilo ka moka tše o di nyakago di tla go fihlela dilo tše dibotse di tla tla ka gare ga bophelo bja gago. The Devine Guardian ena a re protection of the winged mother.

Warrior, warrior, warrior, warrior. Okay, e ka yona, wa ke sa e bone. Uh, the warrior. Ke bone the wings. Warrior ke e bone. Okay, ke lebeletše nto e wrong. Divine Guardian, ke lebeletše karata e wrong, sorry. Page 43. Page 43. e re the divine guardian protection of the winged mother ya re you are venturing through a time of significant spiritual growth and healing o ra ka se sebaka o tsena ka gare ga um face e nngwe ka ra bophelo ye e le gore e bolela kudu le wena ka spirituality your spiritual growth go gola spiritually. mo e le gore o kgona go connecta le mangwele a gago. Na o tla di dira jwang dilo tšewe go ka fela o ke pha nako ela ba reng balance your things ba se ba boletše badimo ba re ke thuto go balance dilo tša gago. Nako ngwe fela o kry-a nako e le gore o tla nna o itee maybe five or ten or even fifteen minutes, fifteen minutes o dutše gona mowe o dire di breathing technique tša gago and then o fetše o connecte spiritually to your soul. o tla bona o ka no thoma mathomo go ntšo thoma o dira this technique wa thoma o sokola pele mara ge nako e ntše eya o feletše e le gore kore o tlo thoma go e mastera o tlo e mastera wa kgona go connecta to your spiritual guides o connecta to your soul o connecta to your spiritual guides. There are many changes occurring internally and they will be reflected in your external world soon also. Go na le dilo tše e le gore go na le di-changes tše dintši go na le dilo tše e le gore di thoma go diragala ka mo gare ga gago kore ka mo gare ga soul ya gago di thoma go diragala mo spiriting sa gago di thoma go diragala mo di-chakreng tša gago on the chakras. So and then whatever e diragalang mo di mo di tša gago, akere e diragala within you, within your body, within your soul. Nto e e sa tlo tšwela le ka ntle batho ba tla e bona. Ge di tša gago di le blocked batho ba tlo go bona easy, batho bale ba tseba kudu ka di ba tlo go bona ka speed gore aa o tswalela ke ile okay, o di ga se di balance ebile ba kgona go tseba na ke e feng e se balance-weng. So di tšela di affect-a maphelo a rena. go ka kgotsa e le gore go na le chakra e itseng e le gore e tswalelegile then chakra e tlo dira gore wa kgotsa e le chakra e le gore e sepedišana le lethabo jwalo le jwalo. Ge e tswalegile then o tlo no phela o kwatile, ge e tswalegile o ba worried too much, ge e tswalegile wa panic-a o be le o ba le anxiety jwalo le jwalo, ge e tswalegile o ba le dihlong. Ge e tswalela ke le ga o kgone go last-a relationship tša gago ga di last-e. O tsena from this relationship to another o phela kore batho ba tšama ba go hurter ka mo ntle ka mo ga o kgone go kry-a motho wa straight. Chakras tšeo di tswalelekile a di bulega. You are protected during this times by the love and strength of the winged mother, Lady Isis. Ke yena Lady Isis šo yena. Ba Lady Isis ke our winged mother. Lady Isis o re protect-ile.

ba re ntho e le gore o nyaka gore o e dire yena lady isis o re relax-a o se ka fela pelo ee ga re gore o goge maoto but ntho ya mathomo o swanetše o e dire kore o se ka hwetša o phenikga connecter to your soul berekana le di-chakras tša gago. ka gore whatever e diragalang within you e tla tšwela ka ntle and-e e re ge e tšwela ka ntle e be e beautiful thing e le gore batho ba tla e bona e se ka re ge e tšwela ka ntle ya ba ntho e le gore e tla tšhabiša batho. So a re yena o tla go protector guardian angel, dumelela di-guardian angels tša gago di go protecte, dumelela badimo ba gago ba go protecte ba mo go tlo go protector, ba mo go tlo go fa di-blessings ba dumelele go sa ba acknowledge-e. then ba ka se kgone go go protector. Mara ene gape go ka ya go bona ka ntwela gore aim ya gago e seng ntwela gore ke a ba accept-a you know ka pelo le moya e le ntwela gore okay because ke nyaka one, two, three because ke nyaka tšhelete you know ke no dira so then ba ka se kgone go tla go wena ba ka se kgone go fa di-blessings because already wena ga o ba dumele because o a feel-a gore they are part of my life. Ke di-ancestors tša ka ke sa ntše ke phele le tšona. Wena o no accepta fela because wa bona bophelo ba gago bo hlakahlakane. Ke ntše le gore ke nyaka tšhelete e re ke no dira so. E no tshwana le ge o rapela Modimo o rapela because o na le mathata a tšhelete. Mara ge dilo tša bophelo di sepela gabotse ge o kry-ile tšhelete tšeo tša gago mathata a sepetše wena o lebala Modimo. Then next time o ba le mathata gape. Modimo a ka se a ka se kgone go fa dilo tše wena o di nyakang. Wa kgotsa o thoma gore o rapela o fela pelo wa re why dilo di sa diragale ka baka la gore wena ga o rapele with faith. Wena ga o trust with faith. Okay ba gaešo ke tšona tše ke le tshwaretseng tšona ke a tshepa gore di tla bolela le lena gomme ke le lakaletša mahlatse mahlohonolo ene ebile ke re le be le beke e botse. Ke a le leboga.